Angliýada oturan birisi bar, ozalky şol Aşgabatda, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň prokuraturasynda sudçy bolup işlän, ozalky şol işlän döwründe birnäçe bikanunçylykly ýollara näme beren, hemem şu bikanunçylykly ýollaryň Jenaýat işini hut käbir böleklerini özi amala aşyran bir şahsyň özi şol Angliýada oturan, men adyny tutup oturmaýyn. Ine men indi şol Angliýadakä şu taýdan bir sorag berjek häzir. Iň ýönekeý bir sorag, ýönekeýje. Eger sen, elbetde meni tanaman bolmagyň-a mümkin, sen şahys oba. Sen meni tanamaz, tanaman, tanamapsyňam oňat bolan, belki sen menden öňem çykan bolmagyň mümkin ýurtdan. Ýöne sen ýurtdan çykanyňda, sen şo ýurtdan näme esasda, näme üçin çykdyň? Bu bir, birinji sorag. Iki. Sen prokuraturada işläp ýören döwrüňde, özüň bilen bile okan öz kursdaşlaryňdan, hem Daşoguz şäherinden, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden, onam aýtjak däl, o şahsyňam adyny aýtjak däl, olaryňam. Şolar bilen bilelikde, Şolar bilen bilelikde, ozalky Aşgabat myhmanhanasy, Aşgabat şäheriniň içerisindäki ozalky Aşgabat myhmanhanasy, häzirki Watan, häzirki ady Watan bolan myhmanhana, şonuň ikinji gatynda, haýsy komnatda, näçe gyzy daňdana çenli mejbury ýagdaýda zorlap geldiňiz? Ine meniň saňa aýtjak söz berjek zatlarym bul. Indi men saňa saňa sesleneýin. Sen döwrüňde işlän döwrüňde Türkmenistanyň kanunyny, adalatyny, hukugyny, raýatlaryň hem şol döwürdäki bar bolan ähli guramala edaralaryň bar bolan kanunlarynyň ar-namyslaryny depgilän hut şahsyýetiň biri sen. Hut şahsyýetiň biri sen. Sen şol döwürde eden özüň pissibujurlyklaryňy, ala alan wizýatkalaryň sebäpli, özüň üstüňde birnäçe düşen arza-şikaýatlar sebäpli, sen gystagly ýagdaýda sen şol işi şo taýdan goýdurmaga seni mejbur etdiler. Eger sen şol işi goýup, Gaçyp gutulmadyk bolan bosatyň, sen Türkmenistanda bu çaka çen sen çüwrärsiň. Ondan daşary, eger düşündirip bilýän bolsaň, hawa, sen hakykaty düşündir. Düşündirip bilmeýän bolsaň, ol seniň beýniňde galan, ornaşan, çüwren beýniňdäki ol garalama nämäň, wezipäň, garalama. Men muny açyk aýdaýyn, saňa gizläp oturmama gerek ýok. Sen nähili adam bolsaňam bile. Sen näme etdiň? Ine bolýar, bir sisar etmälik ekeniň. Biz etmändiris hem diýeli, seniň pikiriň, seniň düşünjäň, seniň halka düşündirişiňe görä biz hiç zat etmändiris. Hawa. A sen näme edip çykdyň? Sen şony aýt özüň näme edeniňi. Prokuraturada işlediň, wizyatkadan, üstüňden arz üstüne arz Türkmenistan baş prokuraturasyna näçe gezek üstüňden arz etdiler. Sen işlän döwrüňde, birinji işe başlan döwrüňde seniň gözüňden şo döwürde Aşgabatda e, bagyşlarsyň welin helemele aýal gyzlar hiç seniň gözüňden gaçmady. Seniň bilen jinsi ara gatnaşykda bolmasyna seretmeden Sen öz dost-ýarlaryň, ýaranlaryň bilen Aşgabat gastinsasynda, ikinji etažynda haýsy, haýsy komnatda şo gyzlary zorladyňyz? Atlaryny aýdaýynmy ýa sen özüňmi aýtjak? Äý, haramzada! Sen namyssyz sen, şerefsiz sen, baryp ýatan namart, haýyn bir adamyň biri sen. Seni Seni we seniň etrapyňdakileri sen hiç pikir etme haly. Men bu zatlary saňa hiç bu ýerde halkyň öňünde boşuna aýtmadym. Size gü, gujak açyp garaşyp otyrlar diýdim. Eger men şu sözi aýdan bolsam, şu sözüň arkasyndaýyn. Men şu barada birnäçe bilgim, maglumatym bolany üçin men şu sözleri aýtdym. We ýene hem aýdýan. Ine hazir ýene hem aýdýan. Düşündiň dälmi? Angliýada oturan. Agaç. Boýny boş agaç däl, boýny bürük agaç diýerler-de. Haýsy tarapa näme etse näme etjegini bilmän oturan. Essalam aleýkum deýin. Eger ýene bir sözüň bar bolsa maňa aýdybilersiň. Hiç näme-de oturma. Emma sen, emma sen, namart, heleý ýaly gorkup gaçyp gaýtdyň ýurtdan çykyp. Mähriban diňleýjiler, eger men şu aýdýan zadyň içersinde eger bir ýalňyşlyk bolsa we ýa men bu şahsyýetiň bähbidine we ýa men bu şahsyýetiň şahsyna gaty erbet bir zatlar diýen bolsam, diňleýjiler sizden ötünç soraýan.